An do wiere mer. Ech begréissen Iech hei zu engem méi groussen Opening um Twitch, respektiv méi spéit am November ass dat Ganzt um Youtube Channel vun Team Lëtzebuerg. Haut, Bonjour Eric, haut jo gëtt et eppes méi Grousses, eppes méi Spezielles, e Set wat ech Iech hei presentéieren. De ganzen Display maache mer hei am Livestream haut net op, do kann een eng Kéier emol eng Kéier och d'Stëmm verléieren. Well de ganze Spaass, ähm, jo, schonn e gudden Intro erëm gemeet haut, äh, de ganze Spaass kascht mëttlerweil, dat kann ech iech och elo hei e Kéier kuerz weisen. Mir hunn eis preparéiert, jo, hei gesitt der déi ganz Geschicht vun engem Illusion Display. Deen ass äh, den zweeten November 2016 erauskomm, dat heescht mir hu lo wierklech schonn entre temps geschwënn aacht Joer, datt dat äh, Ganzt äh, digital ugestach, jo, jo, du hues Recht, Erik, dat ass ähm, 2016 erauskomm. Mëttlerweis iwwer 2024, et geet ëm 900 Euro ëm den Dréi. Mir hunn et 2022 hate mer et fir 750 Euro kascht, eis kaf gehat a mir kucken eng Kéier elo och wat de Präis dat ee ziilt. Jo, Dir sot gutt, mir kucken eng Kéier och de Präis vun engem eenzel Booster un, dee geet hei ëm déi 30 Euro bal och deelweis. Ech frot mech net wat Wat do deemools lass war am August fir 300 Euro de Booster fortgaangen ass, war wahrscheinlech e graded Booster, ech weess et net. Gi mer eng Kéier zréck, voilà, do ass e. Wa mer do op de Präis zréck nokucke ginn, mat 913 Euro, mir hunn se deemools fir si no deier ëm den Dréck, ëm den Dréi och erauskrut gehat, Ass et wierklech heavy wat déi zougelëscht huet an ech weisen iech elo eng Kéier éier mer de ganze Spaass hei opmaachen. Also mir mussen och mol kucken, ass déi iwwerhaapt echt, si mer veraarscht ginn? Dee ganze Produkt ass op Card Market kaaft ginn. Hei gesi mer eng Kéier Top 12 Kaarten an dem Set. So also for our English viewers,

eben haut kréien. Dat war Top 12. Jo, dat wäert eben déi eenzeg Grafik sinn, wou mer eis haut domat schaffe wäerten, well ech wäert net all eenzelen Hit op Cardmarket siche goen. Mir maachen haut ëm déi 30 Boostere normalerweis op. An ech géif soen, dass prett. Den Intro ass ëm 3 Minutte gemeet am Dréi. Ech huelen hei mäi klenge Bäich dofir, e klengt Lächelchen eng Kéier dran ze maachen. Mir rippen elo hei eppes am Wäert vun, jo, 900 Euro. Dat ass emol. Äh, hunn hire mega Katen an d'Hitz gezätcht? Dat ass eng gutt Fro. Kucke mer mol, ob wat mer haut hei erauskréien. A lo ass eben och d'Fro, si mer hei veraarscht ginn oder net? Et schéngt mol awer vum Gefill hier sech gutt unzefillen. Dat kann och ëmmer sinn, datt mer eng Kéier veraarscht goufen. Hei schéngt och vum Gefill hier richteg auszegesinn. Hoffe mer mol. An dann, esou stoung dat fréier virun 8 Joer am Geschäft. An da géif ech soen, et si jo e puer Leit am Stream, mir setzen de Spaass heihinner a mir géife mat engem Blast Off einfach mol hei ufänken an da kucke mer op de Spaass, äh, wéi dat Ganzt ausgesäit, ob se eventuell äh, verarscht gouf oder net. Et si gespaant, wat d'Kaarten eben soe wäerten. Ech mengen, hei ass nach dräi Kaarten, et kritt een dat nämlech och rausfannen. Codekaarte gouf et deemools och schonn an wat dat Schéinst um Ganzen ass, Dir kënnt déi kréien, déi sinn fir den Youtube Channel. Ech loosse se eben hei leien an ech mengen vum Gefill hier, et missten der 3 sinn. Mir probéiere mol einfach mat 3 Kaarten, wann net hu mer ver, oder sinn et der zwou? Ech mengen, ech kucken eng Kéier.

Da wärt hei den Beedrill déi éischt selte Kaart sin an e Polyball an ech gesin mir keng Energy Kaart. Ech wees net op dat normal ass, dat muss mer vläit emol een eng Kéier soen. Dat gin eben déi Zäit goufen et 10 Additional Cards. Ech zielen se mol och eng Kéier. Op et richteg oder falsch ass dat gesi mer elo. Et sin och 10 Kaarten. Mee een ass ze wees et an ech kucken mol einfach. Ech giff soen. Déi waren deemools net garantéiert. Si mer toxesch oder soll mer de Ratschpatz hei eng Kéier rippen? Wat mengt der? Also den éischten Hit war mol hei e Ritmoschann am Reverse an dir gesitt, dat ass och englesch an et kann awer och hei den Beatwheel als Sware Card eng Kéier och dohinner leeën als éischten Hit. Ech giff soen mir waarden mol of bis mer eng Energy Card gezunn hunn. Arm Radfratz, ja mir mir huelen eng Energy Card wann mer d'Entrée kréien. Ech muss wierklech kucken wéi mer dann, ob mer iwwerhaapt e Kaarten Pack maache wëllen. Ech mengen et sinn der 3, mir probéieren et emol 3. Déi nächst Code Card fir iech, wann ech gleef déi sinn alleguer fir iech haut. An dann jo kucke mer wéi et elo hei viru geet. Hunn mer Devilution Spray, dat si wierklech och Items Kaarten muss ee wierklech soen, dat dat deemools alles, Vill méi simpel war wéi haut, ouni groussaarteg vill méi Effekter, e Nidorino. Dee gesitt och hei ënne 2016 stoen. D'Kaarte schéngen awer echt ze slowbro. Spirit Link gi mer der schonn duebel. Magikarp ass dobäi an dat Schéinst ass einfach, déi ginn nach Da kritt een dann d'Kaarten aus dem Set. Do verstinn ech net ganz, wat se mengt. Hei ass e Matchcard. Also, wat dat Schéins um Evolutions Set ass, dat ass aus der X-X-Lëmm-Zäit. An dat ass awer e Remake. Voilà, do hu mer mär eng Energy-Kaart haut gezunn. Nach eng Kéier e Raupi. Nebulak, wierklech oldschool vum Design hier. Do muss mer eng Kéier erklären, Erik, wat s de mengs. Den Diglett an eng Péit. Eng Kéier Beedrill hei am Reverse. An, ooh, do ass den éischten Hit fir den Owend, de Blastoise Army X Artwork, schonn eng vun den Top 12 Kaarten normalerweis, déi mer, de Code ass vun 2016, Erik, an déi missten nach funktionéieren, menger Meenung no. Kanns de jo wärend dem Livestream eng Kéier kuerz probéiere ginn. A mir hunn och schonn den éischten Hit, e Blastoise EX. An ech ginn eng Kéier kuerz d'Top 12 hei uweisen. Do gesi mer erëm, dat ass déi zéngt deierst Kaart aus dem Set. Nation Hit, e Blastoise EX, eng ganz schéi Kaart. Dat war eben déi Zäit e bësse mat den M en plus. Ech mengen, dat misst et d'Mega-Evolutioune sinn, menger Meenung no. Hunn ech souguer den M vergiess virzeliesen. Also Mega Evolution, déi Komeo. Hoffentlech elo eng Kéier zréck a voilà. Ech géif elo eng Kéier kucken, hu mer schonn eng Duebel? Ech mengen, déi hei hat mer elo schonn Duebel. Da géif ech soen, mir rippen déi eng Kéier an da kucke mer, wat d'Qualitéit och hei seet. Dir gesitt et, do ass awer een ee Stréch, e schwaarze Stréch. Dat heescht, déi Kaart Ressen Peperoni mit Karte sinn echt. Dat ass e gutt Zeechen. Déi Päck sinn ëm déi 30 Euro wäert. Déi Päck sinn alleguer korrekt. Domadder Merci, Eric, fir d'Cardmarket-Bestellung. D'Päck si legit. Dat war dann déi éischt Kaart, déi mer haut zerstéiert hunn als Test. Der gesitt, wat mer haut hei opmaachen ass kee Fake, et ass richteg. Dat ass fir 57 Euro deemools, respektiv aktuell sinn et 900 Euro, och dat wuel scho mol net esou schlecht, wann dat ee beweess. Déi nächst Codekaarter fir iech, also et wäert nach e laange Streamowend hei zesumme ginn. Mir leeë 3 Kaarten dofir an da kucke mer, wat mer hei tausche kënnen. Oh nee, schreift hien do. Hallo, ech muss mer fir d'éischt erlauben. Well du hues do e Wuert benotzt, wat A an zwee S'en huet, wat net emol geet. Trainer, Switchcard gewiescht. Dat ass dach ganz cool, den Artwork vun, vun, vum Base Set, wat se och iwwerholl hunn. Well dat ganzt Set ass ebe vum Base Set deemools ugesteiert ginn. Mir hunn dann hei en Nidorino. Du bestells mer keng Kaart méi, ech waren se all futti. Yes. Pidget Spirit Link, rem e Radfratz. An hei man mal enke de klengen Charmander dann och an der ähm, dem Artwork. An dat ass och wierklech wie Gen 1 vum Base Set alles ugehaat. Psycho Energy, Pikachu, also dat ass e ganz béise Pack dee mer hei zesummen opmaachen. Fukano, dat ass eben och sou schéin ze gesinn, dat do si wierklech souwéi Paint, Magikarp a Reverse wie Paint Designs. An déi nächst Kaart ass dann een random rare Porenta souzesoen, also et leeft mat den Hits. Mir loossen déi einfach hei mol aleien, et gëtt bëssen hei vläit och schon méi zesummen ze leeën dat mer uewen hunn, an e bësse gesitt wat mer eben an Zukunft alles gezuel hunn. Sou, kucke mer mol wat mer nach kënnen zréien. Mir hu schon déi zéngt wäertvollst Kaart vum Set zesummen hei opgemaach, wat ech eben als Zil bëssen hunn. Am Joer 2024, do gesitt der d'Haus, wäert eben e 4 Projet Video ginn, oder vläit 5, well ech net weess, hunn ech alles kaf gehat oder hunn ech nach Saachen nees op menger Këscht leien. Voilà, mir gesinn d'Trainerenergië si bësse repetitiv, dat läit awer och drun, dat Set huet 102 Kaarten, ergänzt vläicht just, mee no Out the Dust, Sounds of Set, déi ginn 200 Mol oder esou hei hu mer dann awer Saft Konfitéicht an den Imakunis Dudo, ech weess net wien et war, mee ech mengen et war de Mike. Dofir war et, hie wollt déi Kaart onbedéngt hunn, dat mer déi zéien. Déi leeë mer dann awer och emol als Special Hit eben dobäi. Dann hu mer hei nach eng Kéier ironescherweis den Dodo gezunn, och net schlecht, Stario, an et schimmert erëm dohannen, Jurup. Jo, wéini maachen se dann en Deck? Ech si jo mol gespaant, wéini ech dann a Luxemburg sou am Hit dohannen. Charmander, Magnemite. An do ginn et déi Kaarten, déi een och scho laang net méi gesinn huet. Déi hallef Kaarten, a mir kucken nach zum Schluss mol een Evolteball och gutt zun am Weer. Dat si Kaarten och déi Zäit 2016 em Dréi, hallef Kaarten sinn dat souzesoen vum XY. Ninetales Break hunn déi geheescht. Déi si wierklech och speziell, well do hues de zwou Kaarten, mee Spill ass alles wat mer haut eis Spill an der Luxury Reserve leek. Dir gesitt och hei do an do Rem alles Partners Theming hei gemeet. Dat sinn alt Kaarten déi méi speziell sinn. Äh, dat do ass Nostalgie, Nostalgie pur fir den äh, Mike an skiff och so Nina Kuni kommt een Slim auch an. Steet awer do this card cannot be used at official tournament.

Voilà, de gesitt se eng Kéier do. Ähm, déi Kéier ginn et. Maachen wir do als nächstes op, well mir en Reiter, also de ganzen Display maachen wir zesummen hei op um Youtube Cha um Twitch Channel respektiv um Youtube kënnt dat Ganzt am November raus mat chilleger Musek vu Let's Go Evoli a Pikachu. Dann drei Karten nach vier. Und dann gucken wir mal hei zu. Ein alt Polo wird Tisch gehaut. Also, das ist schon Flashbacks und das Generation 1. Gibt ein Blastoise Spirit Link, haben wir da mal ein Kerl gezogen. Misty Determination, das ist so eine Full Art Karte. Äh, sind mal gespannt, ob wir vielleicht ein Kerl werden ziehen. Stario, wenn wir schon bei Misty beim Thema dabei sind. Eine Stohlenergie von Freya.

Do gi keng Deferenze gemaach. Mir gesi och Hitmonchan hei an alles, mee och deen Reverse Art Full Artwork ass einfach de Glanz Gips ze huelen. Jo jo, dat hei lo louft zwee Joer laang. Lo hunn ech schonn eppes gesi, lo hunn mer eppes schonn ze schwätzen direkt. Dat lount zwee Joer laang hei an engem Zëmmer Bon der rem ze muuschten an ech hun awer elo gesoot dest hier ass et sou weit mir maachen evolution set up wann et scho sou geet zemols den surfing pikachu ech kann en zem éirlech ze sin scho nemmi gesin do gesin mir wort geet hie wort iwert 111 eraus oder 108 pardon den surfing pikachu ass mat am boot. Rem eng Kéier Missy Discrimination, The Porygon. Hei wollt ech eben uschwätzen, d'Thema Typfee, déi gouf et deemools an der XY-Zäit, gouf en dann awer, ech mengen 2020 ëmdréit, erëm erausgeholl, a wat ech ëmmer nach bedauern, Voltorb, d'Angela Merkel, soen ech emol einfach, d'Tangela, d'Poliwag, de Seal. Switch am Reverse an zu gudder Lescht dann een Dewgang, also ee U-Rop, dee mer dann hei, Ferry Energy, do ass d'Nake ëmmer ganz direkt mat dobäi, well dat ass eben de Linara Hypes. Deen ass mëttlerweil Switch, ech weess net, ob den Erik do esou gutt domat eens gëtt, ech hunn och meng Schwieregkeeten domadder, scho ze ginn. Gesäit eben, déi Päck sinn iwwer 8 Joer al, dat ass och e bësse Strécher geleeden hun an alles dat mer da kucken, awer qualitéitméisseg ass dat do méi wéi ok an ech sin méi wéi zefridden dat näischt resealed gouf an net Kaarte getauscht gouf, well dat gett och wierklech oft, do muss ee ganz vill drop oppassen. Nächste Code, nächst Chance fir iech, rem 3 Kaarten zréck an da kucke mer den Kokona fir d'éischt Kéier, da misst mer lo och den Weedle just nach eng Kéier zéien, Energy Retrieval.

De Glëtz, de Poliwhirl am Reverse an Halleluja, do ass déi nächst äh, Kaart vun Top 12, de Mewtwo EX. Do hu mer en, an ech weisen eng Kéier en Deoment, jo, elo kënnt d'Grafik eng Kéier erëm kuerz hei opgeploppt. Do ass en op der 12. Positioun, geet fir zwee, dräi, véier Euro deelweis, wëlls och d'Por mat abauen. Ech giff soen, eng Fënnef-Euro-Kaart ass dat do awer dowäert. Mewtwo EX, we take it. Ech hoff meng Sleeves ginn hei duer, well wann ech se kucken, ech mengen dat waren der puer ze mann déi ech drënner geluecht hunn. Ech si mol gespaant ob mer dat do packen oder net. Dat heescht mer hunn hei Polyball, respektiv mäi Ballkréngels gëtt ëmmer méi hei héich. Elo schonn e Succès definitiv wat d'Hitze ugeet. An voilà, mir gesinn de Mike an Nils sinn haut dobäi. Op Youtube kënnt dat ganz novollzéien, well ech menge vum Gefill hier, do ka mech ee verbessere vum vum Team Lëtzebuerg, ech menge mir nach ni esou eppes Deieres um eisem Youtube-Channel opgemeet gemaach. D'Evolution Spray als éischt hei, dann de Pokédex, och wierklech e ganz klasseschen, un deen sech all Mënsch deckt. En denkt, et ass ee Look at the top five cards on your of your deck and put them in any order.

wou mer elo schonn e Beatwheel hei gezunn hunn, wann ech sou hei kucken an eisem Stapel, si mir nach am Reverse eng Kéier en plus. Also do hu mer wierklech elo wat Reverse, wat Wear ugeet, dat ass jo och eppes, hautdesdaags gëtt et dat do nëmme wierklech, dat non-holo Wear-Kaarte ginn, do hu se och alles ugepasst gemat mëttlerweil. Do hunn d'Leit ze vill gemeckert, et muss alles solo sinn. An déi Zäit 2018, respektiv 2016, pardon, mir hunn 2022 dat Set hei kaf gehat, do gouf et dat eben nach. Sou, nächste Pak, nächst Chance géif ech soen. Och hei eng schéin Unligen, ech hunn schonn e Tier drëm gespoilert, mee d'Pak lei e bëssen aneschters. Dräi Kaarten no vir an da kucke mer, wat mer hei zéien. Pidgeot Spirit Link, do gesäit ee wierklech alles, wat esou Mega Energy, Energy Spirit Link Kaarte krut. A wa mer där eng Partie dran hunn, sinn der véier, fënnf Slots schonn vum Deck vum Set reservéiert. Metapod, Emma Kunis, Doduo hu mer der elo scho fir zweet hei gezu fir d'Duebel. Iwwregens, wann der eng Kaart braucht, schreift an d'Kommentarer. Der kritt se. Magic Cup, Weedle, Electabos, déi éischt Kéier en Owend mer dat gesinn. Dann den Drowsy och déi éischt Kéier, e Ketterpie am Reverse an e Starmie an der Rare Kaart. Do hu mer déi dann och. Sou, also sou lues awer sécher hu mer déi Common Kaarte scho bal all e bësse gesinn. Mir hu nach keng 10 Pack hei zesummen opgemaach. Kuck mal wat de Reitsch hei. Mir gi fir mir gi fir de Playset vum Doo fir däin Deck Special Doo in Real Life Event. Jo jo ech mengen dass gesäis mech ni op mengem in Real Life Event. Ech mengen dass een mech eraus huet. Da muss ech sangen mengen. Ech muss mer mol op Youtube haut esou Video ukucken op dat wierklech och gemaach gouf. Ech menge mir kënnen do eng Kéier dem Gewënner déi déi Meme Kaart oder esou ginn. Esou. Wee war eef? Put a basic Pokémon from your discard pile onto your bench, also dat mat Beleeberen huet sech bëssen, here comes Team Rocket, ech feieren déi, dat ass eng rare Kaart, och e Remake souzesoen, déi kennt der och schonn, d'Celebration Set hu mir jo 2021, 2022 hei zesummen opgemaach, ech mengen nächst Joer sinn och 30 Joer feiern, Magma och mat nei dobäi, also nächst Joer ginn et erëm 30 Joer.

Ganz schéi Kaart, ech feieren se. Ganz schéint elegant Pokémon aus der first generation an dass wierklech schéin sou béi Set Feelings. Se kommen hei zréck mat deem hei Set, se sinn op eisem Youtube Channel an jo ech ka bessen eppes zu zielen. Ech hunn heiansdo och sou béi Set Aktiounen matgema, kucken op ech do eng Kéier Video maan oder net, dat hänkt dovun of wéi d'Losch an d'Laun ass, wéi Evolutions bei iech hei ukënnt. Kann ee vläit och am Kader vun 30 Joer Anniversary sech eng Kéier do iwwerleeën. Op jiddwer Fall, ech denken, mir hu scho ganz schéin Kaarte gesammelt. Maintenance at Mike. Pitzege Live Maintenance, soen ech just. Du misst dann als Text stoen, jo, du kanns den ganzen Dag net TCG Live spillen op der Switch.

Mir kucken Film, elo een Drëttel opgemaach, mir si bei ongeféier 20 Minutten, da wësst der, dass dat ganz eng Stonn hei geet. Nächste Code fir iech. Et mir huelen eis e bëss méi Zäit wéi bei Pal de en Fate zum Beispill, dat hei ass einfach se Flashbacks vun der Kandheet géif ech scho soen, mam Haunter zum Beispill, Brocksgrift, och eppes ganz Neies. Shuffle 6 in any combination of Pokémon and basic energies from a discard pile into another deck, also dat ass och eppes ganz Interessantes, gouf et deemools och schonn,

Mir han sou en Design kucken dat do misst zimlech schéin awer ausgesin. Also Flashbacks vun der Kandheet, First Generation hate mer deemols net nëmmen net am Schoulhaff mat de Kaarte gespillt, da ware mer haut Millionär a misste guer net méi an d'Schoul goen, wéi ech emol behaapt hun. Hätte mer besser drop opgepasst, wäre mer méi al gewiescht an hätte vläit gewosst wat do vu Money op eis zue kënnt. Ganz schéin Hitch schonn, also ech si lo scho méi wéi zefridden. Et fillt sech einfach sou gutt u mol eng Kéier Retro-Seddre mat iech zesummen opzemaachen. Ech hat jo Quang Zenit bëssen ugedeit, gehéiert mech méi oft an Zukunft mat Tweetos Retro Retrosets, géif ech soen, Retrosets, dem Lucius Spray, wéi elo mat rezenten

Dann deelweis sinn et och Sets, wou eis jonk Spiller, déi eweis emol nach net Pokémon gespillt hunn, déi hei einfach op der Luxury World League optauchen an een e bësse weisen, wéi eis Kandheet ausgesinn huet, respektiv wat mer esou alles verpasst hunn. Do ass den nächste Code fir Iech. An da gi mer hei mam Metapod virun. Switch. Coughing, ech mengen och déi éischt Kéier, wou mer dee lo haut hei gesinn. Vulpix, Sandshrew, Ponyta, Magnemite, Pikachu och wierklech mat de Baarknuetsch dat geännert, Machamp am Reverse ganz schwéier ze kréien an erëm eng Kéier Starmie Machamp am Reverse Rare. Do gesäit een och kann heiansdo zwou Rare, zwou dräi Rare Kaarten an engem Booster kräien oder och vläit och guer keng, just einfach eng Normal Rare. Mee holy moly déi Out, also déi Reverse Kaarten si richteg heavy déi Zäit gewiescht. Haut natierlech mat bet méi Pattern se da sou natierlech an ja kuck mei elo hei nach wat de bleistert Blasters kritt. Et sicher bal en Iwwerleeë soll ech och d'Reversed Kaarte sammelen oder wéi maan ech dat manchen Master Set vun dem heiten dat ech herno 104 Kaarten hunn. Ech weess et net, gëtt wahrscheinlech schwiereg, probéiere mer einfach eist Gléck iergendswéi do eppes zesummen ze bastelen. Ech géif mol soen en Normal Set kann een hikréien an dat wäert eben esou och gemeet ginn dee Projet, dee gesitt herno.

Dat sinn ëmmer sou Specials, déi se da gemeet hunn, fir dat ganzt Set ze würdegen. Einfach sou e puer Remakes och gemeet. Einfach nëmme gell, déi Zäit feieren ech. An ech hoffen, dir och. Sou, ech mengen, et ass Zäit fir Charly, sat d'Grimmel an d'Waarden. Wa mer am Ort e Booster opman, si mol gespannt op mer haut iwwerhaapt zeien. Also dir kennt mech, Celebration do ass sou en Trauma nach emmer. Ech war, ech hu bis haut de Schall selwer ni gezunn, et war den Erik deen heihinner komm war an mer eben gehollef huet. Nidorino, Super Potion, ech mengen déi hu mer och net allze oft haut gesinn. Brock's Gift, Meshop, Growlite, Onix, Nidorana männlech, Poliwag, Magnemite Amiverse an erem e Ratical. An du sees dat scho méi an äh, das net Amiverse an äh, wann du zwou Karten an eent zitts. Ich komme grad net op den Term. Fällt mir vielleicht herno nach an. Ah ja, alt ass näicht Schéines kommen. Äh, Leben nach zwei. Back to back heescht et, back to back radikal hunn ech fonnt. Lo mar fonnt back to back merci Eric. Hie ass back to back radikal agezunn. Déi nächst Codekaart fir iech. Sou. Also Flashbacks mat der Musek. Maintenance Ralentezegelive Mike du hues keng Chance, du däerfs net trainéieren. Switch Mba gemaach, do war eng ganz cool, ech sinn am gaang och by the way déi al Folgen ze kucke vu vun Generatioun eent op rtl plus, ass och cool ze kucke, Growlite, Meshap, Voltop, Diglett, Caterpie, Magma am Reverse an eng Kéier en Electrodoll, do hat ech bal gemengt mir géifen nach de Shadowsat hei eng Kéier zéien, haut awer anscheinend net. Wat man mer nach vu Produkter hei op, ech kann et nach eng Kéier kuerz opzielen, mir maachen nach

Gezunn. Kréie mer de Glo ra, kréie mer en net, dat gesi mer dann. Mee och hei erëm, esou hitt mer d'Schent, ganz, ganz schwiereg, esou eppes dann einfach, gesitt Der och, dat glitzert do esou vum Design hier, ganz, ganz schwéier, esou eppes op hir Seiten eeben ze kréien. Esou, wéi gesot, misst ech op Hallender Hallschent, hei gesitt Der och d'Ballkaarten, also d'Ballkaart wäert ech och eng Zäitchen halen, falls Dir eng wëllt aus deem Set, einfach just mellen hei iwwert, iwwert den Lëtzebuerg Youtube Channel, wou dat spéider nach opgeluede gëtt.

Déi Pack muss net och eben heiansdo ginn. Nächste Pack, nächst Chance hei. Erëm eng Kéier Glurak Zäit. Do gesi mer och, dat do ass eng Mega Evolution, déi en do huet. Ech mengen och, jo dach, et sinn d'Mega Evolutioun, déi se och do gewidmet hunn. Well eben d'Generatioun 2016, déi Zäit war dat nach esou. Soll jo elo 2025 hei mat ZA Jessie mat Mega Evolutiounen héchstwahrscheinlech zeréckkommen. Esou, hei ass d'Codekaart.

An erëm de Farfetch, also Farfetch deen erfollegt eis aktuell bëssen, och elo ass esou lues awer sécher ëmmer de Binder bësse gefëllt herno. Ech wäert genuch ze dinn hunn do eng Rotation, also eng Raumens fir mam Raume heen ze kommen. Ech sinn zefridden, also wierklech Merci Eric, mäi Cardmarket Manager deemools, dee mer den dat hei zouverlässeg kaf huet. Mir sinn net verarscht ginn, et ass alles clean, et ass alles gutt kalaf.

Mee Voltop back to back kéint ee schonn hei behaapten. Eng Kéier Reverse, eng Kéier Normal. Kënne mer nach emol eise Pak hei drop leeën. Ech kucken eng Kéier, ech weisen iech dat ass nach opzemaachen. Also ech gi soen 60 Prozent, 55 Prozent op d'mannst hu mer schonn opgemaach. Mir si bei enger hallwer Stonn, ech hunn dat Bild vum Brill hir virfonnt. Ech hat hei eben eng gutt Stonn ageplangt fir den Opening hei.

Eent an den Dragonknight EX eng Goldkaart ass déi heavy heavy heavy einfach och wann sinn driwwer fiert richteg schéinen Artwork. Kuckt mer eng Kéier hei erëm, yep dir kennt mech, ass Top 10, yep dass déi aachte Positioun am dat am Ranking, dat heescht mir verbesseren eis och mam Blastoise, dat ass déi déi aacht deierst Kaart, ganz schéinen. Art, also dir gesitt jo och scho wann der sou vun hei op der Kamera sou säitlech kuckt, Dragonite, Dragonite EX feieren ech och wierklech, och aus den aus den ganzen Serien. Schéi Goldkaart, ech fann se mega, ech si frou driwwer iwwer deen Hit. Ech weess net ob et hei ëmmer nëmmen eng Goldkaart këtt, falls jo ech huelen se mat, also ech fann se schéin, déi kéinen och scho bal Hei speziell hu mir keng Plaz. Hëllef, mir brauche Plaz, mir mussen expandéieren. Ech maache mol einfach e bësse Sputt. Déi Kaart muss een dach e bësse méi schéin dohinner leeën. D'Codekaarten eng Kéier och. An dann, jo, mir ginn eens. Sou, déi kritt eng extra Plaz hei. E bësse Sputt raumen. Den schéinsten Hit bis elo vum Set. Mol kucken, wat nach kënnt. Mir hunn eng Goldkaart gezunn. Goldkaart.

Ech hun eischt gesoot 4 energy kaarten an den Dack Zwio, also dat kucken mer mol eng Kéier zesummen. Wéivill energy kaarten hat ech an deem heiten? Ech hat 3 energy kaarten an engem an engem Booster Kanner. Dat war 2016 Kanner, dat ass uff sauer. Du erhoffs der gutt Hits a kënns mat engem Pak eraus, deen 30 Euro an der Cache ëm dräi an duerch dräi Ënnert déck zappen. Do mierkt een dann, wéi se mëttlerweil méi fir alles opgebaut hunn oder net méi fir alles opgebaut hunn. Do gesitt der einfach, wéi dat fréier. Do kann ee vläicht soen, war fréier alles besser? Ech weess et net, musst Dir mer soen. Et sinn awer einfach déi Flashbacks, ah, da schwätze mer scho vun hei, Double Colors Energy, Machoke.

Paak Datei och mol breit Jam iwwer es och na gönnt zu meinen Jam normalen iwwerhaapt äh, och de Mewtwo mol zu hunn ass ganz ganz schéin also engem schéinsten Artwork vu fréier kuck wärt bëssen voilà dat is en Manner am Schied vun der Këscht awer bëtt awer bëssen kënnt nach emmer sou kucken an der Zäit wou ech dat Paak och paak. De leschten Drëttel vum Opening hei steet un. Mir kucken nach, wat mer so kréien. Nächst Codecard fir iech. Also mat de Codecard mensch kann ech net ähm, net beschwéieren. Klenge Spoiler, eng Woch nom deems de Video op YouTube raus ass, werde ech eng Kéier te testen. Äh, wann das verschafft huet, wann net, dass is se flöten, da huelen ech los. Fire Energy och schon lange méi gezun, Voltorb.

An e Mewtwo! Damn it, dee Paak gefällt mer. Hätt just lo nach gefeelt wann en Holo gewierscht wier. Ganz schéine Mew, nach guer net gezunn, och am Reverse ganz schéin. Huet natierlech do, dir gesitt et, do huet en e klenge Stréch, dach dat erkennt een och souguer op der Opnahm hei. Wat eng Combo, Mew a Mewtwo, aus dem Film souzesoen hu mer déi hei gezu gehat, aus dem éischte Film, Pokémon der Film, den éischt Episod. Ganz schéine Film.

Vol top! Goal Leit am Reverse an ok et kann ee méi Gold Kaarten zéien. De Pidget EX, déi nächst Gold Kaart ass da fälleg. Mir kucken an Top 12. Ass et déi? Nee et ass nach eng aner. Also se ass net an Top 12 well do ass en M virdrun. Déi hu mer hei net mee we take it. Also zweet Gold Kaart am Display mengen ech ass awer keng schlecht. Keng schlecht Pull Rate. Dat geet haut zum Beispill nemmi. Deemols krust de nach hin, haut nemmi. Haut ass just eng Goldkaart pro Display mengen ech, wann ech nach auswenneg wees. Ech si méiglech an hei emmer direkt zwou gezunn an och schéin zwou X-Kaarten an ech fäerte vum Gefill. Dat sinn awer 4 vun Euro, mee déi 4 vun Euro, wa mer se missten nobestellen, déi hu mer dann.

E grousse Merci fir Ären Interessi emol op jidder Falls. Mega Energien, kommen se zréck 2029 oder net? Ech si mol gespaant. Mir si jo e bësse scho mat Nee X de schonn esou do an déi Richtung gedrift, mengen ech. Ka mer awer duerchaus virstellen, de Comeback is real. Sou, nächste Page, ech kucken eng Kéier, mir hunn nach. Dat missten nach 6 Seal Catches nach sinn an dann hu mer den Display gepackt. Mer si bei 44 Minutten herno um Enn. Fazitméisseg, et war gäil. Einfach fir mech och schonn eleng vum Gefill de Päck opzemaachen. Grousse Glanz, Flashbacks vun der Kandheet.

Dark Chameleon feelt nach emmer de Big Boy, de grousse Boy. Kéim an den leschte 5, 6 Pack, ech si gespaant. Mee ech kenne mäi Gléck, ech ginn net dovun aus. A falls jo, da falen ech hei vum Stull ëm. Mä soll ech mer vläit evitéieren, ech hunn ëmmer mam Knéi Problemer. Ech gi mer do net nach eng sichen, ech verhale mech dann einfach un. Energy Retriever.

Eng gutt Quotas géif ech soen. Muss natierlech kucken fir déi aner Säit och doten nach ze fannen. Dat kéint méi schwiereg ginn awer. Sou ech kucken eng Kéier, dat missten nach 3 Päck sinn. 6 Päck, de sechst leschte Pak, dat ass iwwergebeicht. Dann hu mer den Opening hei gepackt zesummen.

Do hun mer dat, da muss da kneis dat eng Kéier. Mir hun ze vill Hits hei, ech hat net, ech war net dovun ausgaangen souvill Hits ze zéien an deem Opening hei. Oh Gott, a mir hun nach 5 Päck, dat ass nach dat schlëmmst. Ech muss also eng Kéier Sleeves dozecher huelen. Ech kann mir net virstellen, dat mer elo nach an deene 5 Päck näischt méi gesinn. De Big Boy wahrscheinlech net méi, nee mat zwou Goldkaarten denken ech. Holla déi Waldfee, do hu mer eis gutt aus der Affär.

Ups, falsche Paak. Och do déi Holo well mer mat. Cool, nice. D'Puzzle e bëssen dobäi. Ech hu lo aner Sleeves, well déi aner sinn opgebaut vu Celebration, hu schonn all opgebraucht. Do huele mer dann Gold meet Gold souzesoen bäieneen. Nice! Véiert leschte Paak da lo hei. Sou lues awer sécher kënne ee scho jo op d'Schluss preparéiere vum Opening ech mengen et war geil. Natierlech, mer sinn éierlech, déi 700 Euro hu mer net erakrut, definitiv net. Mee wat mer erakrut hunn ass gäil Flashbacks, cool Momenter mam Neen an se fillen sech och einfach sou cool un déi Retro-Kaarten am Kapp ze hunn. Charmeleon, Venusaur Spirit Link, Poliwag, Diglett.

Mit Ski o Leiti baute mir si uewen e Fluch, mee eise Fluch, fir kee Glurak ze zéien, deen ass e bëssen, e ganz bëssen agedämpt, denken ech. Scheiss ADX, eng faat 10 Euro Kaart ëmdréi, huele mer mat, wéi gesot, soe mer net nee. Mega Energy Kaarten, ëmmer erëm schéin och eng Kéier ze gesinn. De grousse Brudder awer, d'Base Set Versioun bleift wahrscheinlech

Ups, sou, lo gesitt der jo mol och en Arcanine am, am Rare. Se spille mat eis, sou. Spéit, leschte Pak. Mee och wa mer lo kee Scheiersat méi giffen zéien, ja, dat ass ëmmer esou en Thema. Fokust all Mënsch op deem Scheiersat, mee ech fannen hien, also hien ass mäi Favorit haut, säit emol am Mix eng Goldkaart. Feieren ech wierklech, ass béis, ass nice.

Ass erëm en Charizard vun Evolution Z aus der Y-Zäit. Der kënnt mei an d'Kommentarer schreiwen op Youtube spéiderhin. Huet iech d'Rei gefall? Wat soll mer als nächst vun engem Display rippe goen? Mee ech wëll awer elo eng Kéier betounen, déi Displaye sollen awer ënner 5000 Euro, jo, last pack magic.

Ech bäissen iech d'Kabelen aus. Mee eng Kéier nach en Garados am Miwues. Ganz schéinen Moment hei zesumme gehat. Dat war et. Ech kann iech eng Kéier, mir maachen nach e kuerze Flashback, mir si bei si nach fäerdeg Nutten. Dir Dammen an Dir Hären, dat hei sinn d'Ballkaarte vun engem Diskplay. Do kënne mer nach e bëssen et un. Mir hu vill Duebeler gehat. Dat heescht, wann Dir eng wëllt hunn, kënnt Dir iech roueg mellen. Wat d'Maes ugeet, hu mer ganz gutt hei zesumme geschafft. Also do ass ganz vill dobäi. Natierlech och vill Duebeles. Dat heescht, ja, ratatata, Karma also. Ähm, wann eng wëllt, hei gesitt jo bal back to back och heiansdo. Wann eng dovunner braucht, just mellen. Ech kann se iech roueg och hei bieden, jetzt hei mol. Kann iech jo zwou roueg och erausginn. Hei enke ganz séier och déi Reverse Energyen. E klenge Flashback. Do muss ech natierlech bëssen oppassen. Dat sinn net scho futti ginn. Déi loossen ech och eng Kéier esou hei am Schnell Schnelldurchlauf. Also ganz schéin Artworks. Do hu mer och scho genuch gesammelt, och Mew am Reverse och ganz schéin, Raichu, déi do Energie. Also gëtt genuch ze sammelen, gëtt genuch ze raumen. Mir gefält et an déi do Kaachen am Grabank sinn ass esou e gutt Gefill. Dat kënnt Dir Iech net virstellen. Et si keng 900 Euro, déi mer zréckkruten, mee et ass einfach d'Erënnerung, déi hei um Youtube-Channel ëmmer wäert veréiwegt sinn. Déi Zuel, zwee Highlights loossen ech hei lafen, déi mer och elo kënnen eng Kéier maachen, d'Codekaart e bëssen hei, déi X-Kaarten an ech rammen hei d'Vrs. Och déi do sinn eng Kéier dowäert fir ze weisen, wou är alles zesummen. Och hei definitiv kann een esou loossen. Ninetales war ganz schéin.

Zie emol d'Schanze, dat heescht dohinner d'Schanze ewell nëmme mellen. For English speaker, if you need one of these cards, just tell us and you will give them. Write under the comments and we can discuss. Ah jo, also dat si wierklech och so Special Kaarten, de Mike feiert déi do. Do einfach de Fragezeichen ass gutt gemeet, mee Tyler, also ja, déi do Kaarten ass eben eng Geschmaachssaach, ne? Dir wësst et. Ech si lo vläicht kee Fan dovun, wann een dovunner Fan ass, wisou net? Déi X-Kaarten hei, eng Kéier am Mega an eng Kéier am Normalen. A fir mech ganz schéin Hit dat do, mee d'Kaart, ech weisen eng Kéier, dat war dat ass déi deierst Kaart vun haut. Déi mam Display gezunn hun, waren déi do. Ech kucken, dat misst klappen, dach. Vum Gefill hier, déi drëttdeierst Kaart hu mer gezunn an déi aachtdeierst Kaart. An op der drëtter Positioun hu mer dann och hei de Blastoise. Ech mengen, een anstännegen Display op jidder Falls. Dat war et vu menger Säit aus. Mir si bäi 5 Stunden um Dréi bliwwen. Ech sinn Schluss. Merci fir d'Nokucken. D'Opnam gëtt elo gestoppt a mir hunn nach e bëssen Aftertalk mat Mike, Eric a Compagnie fir d'Leit um Stream. Bis dann eng aner Episod. Ciao ciao.